Yes, hello hello everyone. Awiko Jakabunde hapa, producer, the CEO of Wema Studio and uh, keyboardist at Supla Team Live Band. Okay, uh, I'm, I'm here to address an issue ma osebedo ka uh, awinjo ka ban koka wache awinjo ka ohinya koro I have to speak to wachni it is all about uh, gima naneno kata masebedo kaneno nyaka ne weche mag arambe mag toni gi chakre. Mokwongo naling'o kawuoye nikech eh, one two three ok ahero weche mang'eny eh, kendo sani ji dongo hmm? koro ok ahero dondora recently kunena ok ahero dondora but nitie gima ne ochuno ni nyaka awuoye. Gima ne ochuno ni nyaka awuoye en kama, chieng' Tuesday ne adhi Fine Breeze mondo mi akony jo thumbe go harambee kendo wa launch thum mag Tony Ndiema. Me personally kaka producer mar Tony Ndiema. But remember Nitie gik moko ma be kimedo ling'e to ji kawo advantage. Sama jogi kawo advantage kama to ata anyalo wacho ni ling' sana ok ahero though tinde aling' but ling' sana ok ahero. Gima omiyo koro a make this video en kama, wantie gi group mane oyaw mar producers mane wa plan e weche duto te mag launching mag thumbe mag Tony Ndiema. Koro uh, nyoro owadgi Tony Ndiema ma Msela o text ei grubno ni producers owe kende, nitie achiel kende mane oneno lakini producers ne ok oneno. Ok ang'eyo gima ne obedo e kind producers mamoko but awuo e loya. Nikech awuo e loya, ma e gima ne omiyo ne ok adhi e stage. Ndio nilienda fine breeze but sikukanyaga stage. Kwa nini? Uh, jodalawa, paruru ni an brand To ka an brand, nitiere brand ma be noresa which is Superlatin. To Superlatin ni aparo ni ne ok aneno respect momiye sama ne adonjo to achako chiemo mondo mi katieko chiemo to adonjo e stage mondo a join jowetega. To donjo e stage ne otama mane ok adhi kabisa nikech ang'o? Nawinjo ka MC kawo microphone to wacho ni jomoko jomoko wacho ni otuon gi microphone, jomoko wacho ni wachagi akong'o. Ok, ka koro intiere ka, Musa Musa, Musa Jakadala ka intiere ka, bi ka chap chap i perform. bi iidh chap chap mbele ka itimri nade? Perform. Koro natemo imagine ni okay, ma e kaka my boss bedo introduced eh, e stage. Ma e kaka onego bed ni irwako mosejag dala e stage donge kata msani ma ji ong'eyo, jopiny luo oseng'eyo. Hmm? Kata kobedo ni otin marom nade, kata kobedo ni oling', kata kobedo ni ok ohero weche mang'eny, why are you taking advantage? Ineno? Eh? Ati jomoko wacho ni oh, watamogi e stage. Hmm? Jomoko neno ni ok wadwargi. Ki ang'o ang'o ang'o ang'o. Koro ka intie ka, wamiyi time. Eh, Musa, ka intie ka, ringe e stage ka chap chap ibi perform. Koro Musa oyawi ji oringe papa e stage odhi odhi performance. Hmm? kata ni nitie kata ni oonge, there's a way minyalo introduce go artist. To aneno ka respect ni nikech notamore e gesa, respect ni otemo dhi ma oneno nyaka Fani Breeze. To koseneno ka macha, macha stage ma e wadhi riwe as producers nikech nyaka promoters nitie ka, nyaka jok mane gono harambee nitie. Koro Can you imagine ni adhi e stage kacha cha, me personally uh, as a producer. Koro producer amor ni antie stage eh? Lakini upande mawuoke momiyo ung'eya ni producer, momiyo ung'eya kaka Giko Jakabunde, ok omi luor. An kaka mature person, Nok aneno maber ka idhi e stijno to badena to ok omi luor. Kwa hivyo, ng'ama ne otimo timno ung'eye maber kendo ng'ama ne owacho wachno ung'eye maber. It is high time mondo mi wami artist mekwa luor kabisa. Ineno? Koro Msela kineno video ni, adwa ni ing'e kama koro ne omiyo eh, gimomiyo ne ok adonjo e stage mondo mi akonyu abed achiel gi ji. Daka liet to an adhi e stage kacha namor ni an producer. To kama aye momiyo ung'eya kaka producer na ok omi luor. Mm? Mm, kata ne Musa nitie obedo fine peace. Nok onyalo nyajore e ji nochikre pur pur ni koro ni MC oluonge. Mm? MC oluonge koro pur pur ni Musa eh, dhi e stage ni pap ni e stage. There's a way, there's a way minyalo wuoyo go gi ng'ato. Yeah? Kendo ng'ano osebedo ka chuli, ibiro e show mochuli pesa mitii mochuli. Koro ka en achaya kata ka nitie kaka idhire kata ng'ato koni ni mondo imi idhire, ng'e ni it has to stop. Ji joma dongo sani, let us reason together and make our industry grow together.